thobela batheeletše le babogedi nna ke lego um johannes mokopa ke tlile mo khumbulekga gore le tle le nthuše ka ge ke timeletše ke sa le monyenyane ke nyakane le papaka ba rego ke yena filimon um filimon lesiba mokopa ke go le tšona mo ga marisi mm. ka ge ke sa le mo monyane e be ke le motho wa go rata go raloka kgwele ya maoto e ba fela ba mpotsa gore wena e ka ba wena o swana o abetše yena o la papago mm. so mola bonnyane ba kgwele e be ke e rata e le mo mading ee ka ge ke e rata ba mpotsa gore ke abetše yena um papa so ke kwa tabe o kare e sa ntshwara gabotse eh, e sa ntshwara gabotse ka thoma ka re ke nyakane le ena yo papa mm. ka ge ke nyakane le ena papa yena e be e le motho wa go rata kgwele wa go phela le batho wa go ba le lethabo yena e ba fela rata madila so ka ge ba rata madila e ba a leka a go tshwenya ka ge a tshwenya ee a kgaogana le mma then a sepela a ya nageng e nngwe mo ba reng ke kwa ga ntamatese kua life ya ke be e le gore a e kgatlhiše mo e le gore a kgatlhiše gona kwa sekolong le gona e be ke tshwenya mo e le gore be ke tshwenya gona kwa sekolong e ba rata go mfailiša mm. mo e le gore be ke faila gona kwa mphatong wa grade four e be ke faila mo e le gore ka faila ga four Napile ka gapeletša gore ke tsene ka tsena ka tsena ka phusha then kwa go grade nine ka kweša gore gae ga one jelo pele re ke lese mo e le gore ke lesa gona ka thoma go zola mo e le gore be ke zola gona ya ba gore ke motho le go gobatša batho ee ke nto e le gore ye e be ke phela ka yona gona mm. e be kgopela le cameraman o ntšhe se o se tshwereng ba kgopela founu ya gago cause go ka tla go a dira e nngwe a ah, wa mfetho a ah. ee ba kgopela founu ya gago ee re tlogile ka se sebaka re tlogile mo amarese re le tseleng re a kua ka ntamatese ra go nyakana le ena papa Ke sa tse gore a ka nthabela, a nkamogela, ra thoma bophelo bo boswa ke na le yena gobane ke tloga ke motloka mo bophelong ee, ke senya ke rialo ee ke fitlhile mo ga ntamatese ee ke nyakana le yena papa ke kgwetse address ya ka mo so

Re bina kana le papa. Eh. Mm. Papa sala tlola ke sale monyane. Mm. Ba re ke mang papa? Eh papa ba re ke ena eh Phineas Mkopa. Gape ke nna Phineas Mkopa. Eh eh kwa morago kwa ba re ile la kwana le mma. Mma o le mang? Mma e le Maria. ai a ke gopole nna ke gopola ke kua morago e be ke raloka le florence florence le ena maria e le lale ka go kwana le ena ee ka ga mpotsa re papago ke ena phineas mokopa so ke tlile mo go taonyaka le ena ai a ke gopole nna ke le moruti fela ke ena mo ke ena morwa ka le one a le nna ba re ke morago wa phineas mokopa

Le ku morago ba ba mpotša gore eh, papa o be a rata kgwele. Eh. Ai, na morwa ka ko mongwane. Ke silikegile kudu ka ge Thama ka ge a bangana. Eh. Ka ge mma Maria mpotša gore Mthula ke yena Thama. So, ka mokgwa o ke silikegile gona, eish, ke fitlhega di a tše dingwe.

ka ge ba gana gore ke papa ka mare ba mpotsa gore ke yena so o feletse yena a dumetše gore yena ke yena a papa ga ba le nna ke a leboga ke ke ke ngwana ka le ena o ke ke o thabile kudu ke o thabile ke a mo leboga ee, ee, le badimo ba tla robala ka gae ke a go leboga moro o kgonne go nyaka ah,